Ydw, fi'n siarad Cymraeg gyda teulu fi a gyda Good. cariad fi pob dydd. Lisa, uh, wyt ti'n dod i uh, gwyd hawel um, i gefnogi uh, cedoriaeth uh, Cymraeg? Cedoriaeth Cymraeg a hefyd yr iaith Gymraeg, dwi'n meddwl. A okay. dda, dda efo'i gilydd. Mae'n braf fi'n chwarae yma heno fyd, Cym Hon. So. Yeah, yeah, yeah. Mae braf yn chwarae am saith gloch heno. Ond, um... Nawr. Ie, reit nawr. Reit nawr. O! Oh, oce, o! Mae drwg gen i, mae drwg gen i. Really? Ie. Oce, da ni am mynd i chwarae uh, rand ar y cym hon. Hefyd, uh, iaith Cymraeg a um, music Cymraeg. Ie, yeah, iaith Cymraeg. Da iawn, da. A Rhys? Ie, yeah, fi yma, fi'n chwarae mewn band Gymraeg o'r enw yeah. Brech y Hir, a ni'n chwarae mewn y tro gyntaf, sydd yn uh, hyfryd fi, fel, fel wedys i fi o beth agos i fel hyn, sy'n mynd gallu chwarae mor agos i adref yn hyfryd. A fi'n credu mae Dewi hefyd yn cerddor. O, da ia, da ia, da ia. Let's go, da ia, da ia. Dewi? Ie, yeah, wel, uh, yeah, fel Rhys yn gwybod, nes i chwarae yma llynedd, so na siwr o'n i'n gwybod am y wyl yma, ond uh, ges i rhi amser da yma llynedd, a oedd e'n, ie, yeah, just amser rhi da, cyfle i grynodd cerddoriaeth rhi really da, a mm. ie, mm. yeah, byddwn i'n awgrymu unrhyw un dod i gwylio. Oce, oce.

uh, cerddoriaeth uh, Gymraeg. Ydw, so uh, tro gyntaf i fi dod i Gwyl Tawe, ond ie, yeah, hapus i ddod i gefnogi'r iaith ac i gefnogi cerddoriaeth Cymraeg hefyd. Mae fe mor, mor bwysig bod ni'n cefnogi um, artistiaid Cymraeg wrth gwrs. Wyt ti'n gwrando ar gerddoriaeth Gymraeg bob dydd? Ie, dwi'n trio gwrando ar mwy o gerddoriaeth Gymraeg. O'n i ddim fel arfer gwrando ar mwy nawr. Dwi'n gwrando i Radio Cymru, Radio Cymru 2, uh, mae gen i rai ffrindiau sy'n chwarae cerddoriaeth Cymraeg, so ie, yeah, a dwi'n hoff iawn o Alpha a HMS Morris,

Ww, cwestiwn da! Yym, dwi'n hoffi cerddori Saesneg a Cymraeg. Yym, dwi'n hoffi pryd mae artistiaid yn cymysgu, yy, gwahanol ieithoedd. Canu tipyn bach o Gymraeg neu canu tipyn bach o Saesneg. Dwi'n meddwl mae fe'n ffordd rili dda i trio cael, yym, mwy o bobl di-Gymraeg i gwrando ar cerddoriaeth Cymraeg. So, bach o o'r ddau. Pa ban Gymraeg? Yym, wyt, wyt ti'n hoffi y fwya? Ww, cwestiwn rili really dda. Um, un o hoff bandiau Cymraeg fi yw Eden. Um, er, dwi'n hoff iawn o Alpha, sydd wedi chwarae heddiw. Oh, yeah, yeah, okay. A hefyd o HMS Morris. sy'n chwarae nawr. Fi hefyd yn hoffi ban pres Llareegyb. Wyt ti'n uh, siarad Cymraeg uh, bob dydd? A dw. Uh, so dwi'n gweithio mewn swydd lle mae cydweithwyr fi i gyd yn siarad Cymraeg. Felly, a dwi'n ysgrifennu lot yn Gymraeg hefyd, felly dwi'n siarad Cymraeg pob dydd yn gwaith. Beth uh, wyt ti'n uh, meddwl am dyfodol yr iaith Gymraeg yn Nghymru? Dwi'n meddwl bod yr iaith yn iaith sy'n sy'n ffynnu, mae'n mae fe'n tyfu um, a mae mwy o mwy o bobl yn mynd i siarad yr iaith ac yn y dyfodol um, gobeithio

fi 'di bod i i gwahanol fel wyliau ar draws Cymru ar gyfer cerddoriaeth Gymraeg. Yym, felly yr un yr un fandiau rili sy'n chwarae, a ma' lot o fandiau Cymraeg sydd yn hollol anhygoel. A rydw i'n awgrymu i bob un person i, i gryndo yn nhw. Jonathan? Ie, yeah, so coet yn mynd i gwmpas cymaint o salu, ond um, fi eisiau cefnogi gwyliau Cymraeg, uh, gwyliau Cymraeg yn ein dinas ni, so fe gwybod yn bwysig bod ni'n dod i gefnogi yn Abertawe. Pa ban wyt ti'n hoffi fwyaf, sa Sally? Um, So mae 'da fi cwpl o fandiau rydw i'n rili licio yn y Gymraeg. Yym, fi'n rili licio Gwenno a Annie Glass a hefyd Adwaith, fi'n dwli arnyn nhw. A hefyd band o'r enw Go- Gogi Psychotic Monkey o'r nawdegau. O'n nhw'n canu yn Saesneg a Chymraeg. Ie. A fi'n credu o'n nhw'n ffantastig, ond yn anffodus, 'dyn nhw ddim yn perfformio ragor.

Fi hefyd yn licio rhywbeth bach mwy tawel, fi'n mm. licio uh, y deuawd Bregan sy'n mm. eitha hamddenol. Uh, Jonathan, uh, wyt ti'n uh, gwrando a uh, gedoriaeth uh, Gymraeg uh, bob dydd? Dim bob dydd, yeah. ond yn gyson. Okay, I fod yn okay. onest, wrth y yma, fi wedi lawr llwytho Google Tower 2024 i Spotify bod yn gwrando ar hwnna. O, da iawn. Cael fi yn y mood. O, ie, ie, ie, ie, ie, yn union, ie. A Sally, wyt ti'n uh, gwrando a gerddoriaeth uh, Gymraeg uh, bob dydd? Dim pob dydd fel oedd Jonathan ti gweud, ond mae dy fi playlist gyda hoff, gyda ffefrynnau fi, so fel hoff gyneuon Gymraeg fi. So mae fe'n ma fe mynd o Gwenno i Edward Chase Davies, a fel uh, Howell, uh, Howell Pitts, ie. Yeah. Ah. Sally, uh, oes wedd uh, gen ti uh, cerddoriaeth Saesneg neu Gymraeg? Mae yna'n cwestiwn eitha diddorol, achos fi wastad yn ffindo, pryd chi'n siarad iaith gwahanol, fi fel yn, mae fe fel yn unlockable. elfen wahanol i'ch personoliaeth chi. So fi'n teimlo fel person gwahanol pan fi'n siarad Cymraeg, neu beth i fi pan fi'n siarad Saesneg. So mae fe'r un peth y cerddoriaeth. Fi'n teimlo fel person gwahanol pan fi'n gwrando i gerddoriaeth Cymraeg, neu beth i fi pan fi'n gwrando i gerddoriaeth Saesneg. So fi'n ffili rili dewis rhwng cerddoriaeth Saesneg a cherddoriaeth Cymraeg achos maen nhw'n elfennau gwahanol o'n bersonoliaeth i. A Jonathan?

Yym, gramadeg Gymraeg a Saesneg, ond yn bennaf yn Gymraeg. A mae popeth yn yr ysgol yn Gymraeg, so mae popeth yn cael ei wneud yn Gymraeg. Felly, O, da gwersi iawn. Ffrangeg, gwersi gwyddoniaeth, gwersi deiryddiaeth, mae popeth yn digwydd yn Gymraeg. O, da iawn. Jonathan, wyt ti'n wyt ti'n siarad uh, Cymraeg bob dydd? O dw, achos fi'n gweithio gyda Sally, so... Ah, oce, oce, Yn oce. amlwg, popeth o Sally newydd dweud, fi'n uh, dysgu na hefyd.

amdano'r iaith Gymraeg, oherwydd fi'n credu bod mae lot o bethau mae'r um, Llywodraeth Gymraeg wedi rhoi yn ei lle ar gyfer hybu'r iaith Gymraeg ac felly um, atynnu pobl eraill i ddysgu'r Gymraeg. A fi'n credu gyda pobl fel ti dy hunan sydd yn, sydd yn trio dysgu'r Cymraeg, fi'n credu bod e'n dyfodol eitha positif i'r iaith. O, oh, okay, da iawn. Ond uh, dwi dim yn uh, byw yn uh, Cymru. Ond ti dal yn... Ti dal yn... Ti dal yn medru a mae dy Gymraeg ti yn, yn dda iawn. Felly yeah. mae fe'n ma fe dangos dyfodol da iawn i'n iaith, fi'n credu. Uh, Jonathan, wyt ti'n uh, poeni am uh, dyfodol uh, uh, Gymraeg uh, yn Abertawe? Yeah. Na, dim rhagor. Mae pethau'n newid Mae agweddau pobl yn newid, mae mwy a mwy o rhieni di-Gymraeg yn arwain plant i ysgolion Cymraeg, sy'n orlawn, mae eisiau mwy o ysgolion Cymraeg os unrhyw beth, felly mae'r dyfodol yn eitha' positif fi'n credu. O, waw. Jyst eisiau ni cefnogi pethau fel hyn i wneud e bach mwy naturiol a rhywbeth bob dydd, fel bod e ddim, os dim lot o siarad Cymraeg, fel bod e, ie, yeah, maen nhw yn, mm. maen nhw yn, mae pobl yn clywed e ac yn gyfarwydd o fe, hyd yn oed os nhw ddim yn deall e. Diolch. Da chi'n uh, dod i uh, gwyl tawel um, emwn um, cefnogi uh, gedoriaeth uh, Gymraeg? Ydw, ie. Yeah. Dwi'n dwi dod o Abertawe a mae dros y flynyddoedd does dim lot o cerddoriaeth Cymraeg, di bod yn Abertawe, ond mm. yn diweddar, dros flynedd diweddar, mae lot fwy o cerddoriaeth Cymraeg di bod uh, um, yn dod yma i Abertawe, yeah. a mae'n bwysig bod pobl Cymraeg, neu pobl o Abertawe sy'n siarad Cymraeg, yn dod yma ac yn cefnogi fe. A fi'n fi chwarae mewn band Cymraeg, um, yeah. or the night school. O, oh, da iawn, da iawn. A ni'n, mae ma pethau fel hyn yn really bwysig i ni bod, ni, bod pobl yn gallu dod i llefydd lle mae cerdded Cymraeg yn mm. digwydd. Um, a gobeithio yn dyfodol, byddwn ni'n cael gigs yn hunain lle mae pobl yn gallu dod i weld ni yn chwarae gigs hefyd yn Cymraeg. A mae'n mae, mae bwysig iawn mewn llefydd fel Avatar lle

Alpha. Um, Brill a Hir. Yeah. Mae'r ddau nhw wedi chwarae yma yng Nghyl Tawe heddiw. Yeah. A maen nhw'n wych. Uh, a wrth gwrs, band fi, The Night School, yn, yn uh, yeah. ni'n ni, da iawn. Um, ond hir bandiau sydd falle ddim yn bandiau rock, uh, Gwilym, maen nhw'n wych. Mae Gwilym yn mm. y band Sa'i eisiau gweud y band gorau Cymraeg, ond maen nhw'n yeah. really, really dda. Yeah. A mae ma llwyth y band yn Iws Gwynedd. Uh, mae ma gormod i enwi, ond mm. ie, mm. yeah, mae crowd Cymraeg yn wych, a fi'n credu mae lot o bobl ddim yn sylwi pa mor dda yw cerdded Cymraeg. Mae ma gormod o bobl yn sy'n gwrando cerdded Saesneg a ddim yn yeah. sylwi pa, pa mor dda yw cerdded Cymraeg. Yeah. Uh, pa ban

Ie, yeah, heblaw am y night school, uh, hoff band fi yw Gwilym, fi'n credu. Mae ma dwy album gan nhw'n nawr allan, yeah, yeah. a mae dwy album yn wych, a uh, just y fath o cyfres fi'n really hoffi, a uh, just dyna yw, os chi'n gwrando i cyfres Cymraeg, yeah, yeah. mae chi'n gwrando i Gwilym fi'n credu. Okay. Dwi'n gwybod bod uh, Cymraeg, uh, dim, dim yn di mam iaith, di? Na, so mae ma rhieni fi ddim yn siarad Cymraeg. Yeah. Um, Oedd rheni fi jyst i, uh, oedd ffrind gyda nhw oedd, yn, oedd di danfon mm. plant nhw i ysgol Gymraeg. A oedd nhw fel, o, oh, falle bydd o'n syniad dda i danfon plant ni i ysgol Gymraeg. So, wnaethon nhw danfon ni i ysgol Gymraeg, a fi mor ddiolchgar bod nhw wedi, herwydd mae fe'n rhywbeth, like, fi'n teimlo mor Gymraeg oherwydd y ffaith bod fi'n gallu siarad Cymraeg a deall Cymraeg a mae fel, os ti ddim yn siarad y iaith, fi ddim yn teimlo bod ti'n gallu bod yn hollol rhan o yeah. diwylliant Cymraeg, mm. os na ti'n siarad Cymraeg. Um, a fi mor ddiolchgar, mae wedi helpu fi mewn bywyd, mae siwr mynd o swyddi gyda fi lle fi'n gallu cael y swyddi yna oherwydd bod fi'n siarad Cymraeg. Mae fe mor bwysig i fi, a fi'n mor ddiolchgar bod i fri i fi oherwydd hynny. Ah, wyt ti'n uh,

ni'n gweld pa mor bwysig yw e mm. i ni, a, um, a gwybod, ni'n chwarae mewn band gyda'n gilydd sy'n siarad Cymraeg. So, mae fe'n bwysig iawn i fi bod, uh, bod fi'n dyfod iaith, mm. a fi'n gallu, falle, um, pasio hwn ymlaen i pobl eraill. Fel athro, fi'n athro, oh, a, a mae'n bwysig i fi bod iaith Cymraeg yn cario ymlaen.

uh, mam hi fi yn, oedd, ond oedd nhw heb i dysgu Cymraeg, mm. ond oedd nhw wedi anfon fi i ysgol Cymraeg, so mm. nes i uh, dysgu ys o'n i'n tri. Yeah, yeah. Mae Cymraeg fi ddim dal, dal ddim yn gwych, ond rwy'n dal yn siarad pob dydd sy'n trio. O, oh, ie, yeah, da iawn. Oes werth um, gen ti um, gedoriaeth y Gymraeg neu uh, Saesneg? O, fi ddim yn teimlo bod mae well na, na gwael. Yeah. Fi ddim yn hoffi mor gymaint o cerddoriaeth. Ond mae cerddoriaeth Cymraeg yn... Fi'n teimlo fe'n wahanol. Di, di, yeah, yeah. Mae fe'n uh, siarad i chi yn fwy personol o ble ni'n dod o. Os ni'n siarad Cymraeg, fi'n deall lle mewn ffordd arall. Mae'n... Ie, yeah, mae'n ma, ma, ma wahanol. Wyt ti'n siarad uh, Cymraeg e ffordd cyffeithiol?

Ond nawr, jyst yn Abertawe, fi'n gweld e pan ti'n popo man, y mob man, mae pethau Cymraeg pob amser yn digwydd ble bynnag fi'n mynd. So, fi'n fi gweld e ar up and up. Ah, Kevin, wyt ti'n dod i um, gwyl tawel i gefnogi um, cedol, cedol, cedoliaeth uh, Gymraeg? Ie, yeah, odw, ie. Yeah, yeah, okay. Mae fe'n nais i weld... A pam? Uh, pam? Wel, mae fe'n nais i weld uh, rhywbeth sy'n dod o Cymru sydd yn uh, unigol i Cymru. Mm. Uh, so mae ma, band, ma bands yn gret a mae fe'n nais i clywed y iaith clywed pobl ifanc yn yn creu cerddoriaeth yn yy yr iaith Gymraeg yy ma' fe'n tipyn bach yn wahanol i clywed yy a ma' ma' ma'r sîn Gymraeg yn yn itha gryf dyddiau hyn yn credu. Ie. Yym i dweud y gwir so fi'n rhan o'r sîn Gymraeg ond fi yn siarad Cymraeg a yy fi eisioes wedi gweithio gyda bands Cymraeg hefyd, achos o'n i'n gweithio yn uh, studio recording, uh, recordio. Oh, yeah. So ni, ni, ni wedi gweithio gyda bands Cymraeg uh, yn, yn y... Um, gwybod uh, eisioes. So. Yeah, yeah, yeah. Wyt ti'n um, gwrando a gedoriaeth uh, Gymraeg a bob dydd? Na gwy, dweud y gwir, ond uh, Rydw i yn hoffi, uh, so'n siŵr, uh, falle bod, uh, bod e rhywbeth i wneud gyda uh, faint o amser mae gwaith yn cymeryd, ond ie, uh, yeah, so fi'n cael digon siawns i, uh, ond, ond na fi uh, gwrando i mwy uh, yn mynd ymlaen yn credu. Pa ban um, gerddoriaeth uh, Gymraeg. Uh, wyt ti'n hoffi uh, fwyaf? Wel, o'n i newydd um, gweld uh, HMS Morris nawr, a o'n nhw'n ffantastig. Uh, um, yeah, yeah. Mae'n nice i weld bands fel la. Okay. Um, Ie, yeah, so, war y teg i ni nhw. da iawn. Ydy uh, Gymraeg, uh, di uh, fam iaith, di? Ie, yeah, odi, ie. Yeah. Wel, um, hanner, hanner a hanner. Um, o'n i wedi... Uh, cael yn ddod lan mewn uh, tŷ oedd yn siarad uh, Saesneg a Cymraeg. a es i ysgol gynradd a ysgol gyfun Gymraeg hefyd. Mm. So um, fi wedi bod yn siarad Gymraeg ers uh, bwyty tri mlwydd oed, mm. ond mae rhaid i fi dweud y gwir a fi yn tipyn bach yn rusty yn fy Nghymraeg weithiau, ah, okay, achos okay. fi ddim yn cael digon o siawns i ymarfer. Mm, so. No, okay, okay. Yeah, rhaid i, rhaid i ti a siarad Cymraeg bob dydd. Os, ie. Yeah.

teulu a ffrindiau a mm. um, mae partner fi yn siarad Cymraeg oh, hefyd. Da iawn, da iawn. Uh, so ie, yeah, ni, ni, ni yn trial cael uh, sgwrs bwyty ambell i waith uh, yr wythnos. Uh, Thomas, uh, Rhian, uh, De Dewi, ie. Yeah. Da chi'n dod i uh, gwyl y tawel uh, i cefnogi uh, cerddori, uh, cef, cerddoriaeth yeah. uh, yeah. Cymraeg. Yeah. Yeah. yeah. A, a, a pham? Wel, bob amser wedi mwynhau cerddoriaeth Cymraeg. Cymraeg yn iaith cyntaf i ni, so mm. bob amser wedi gwrando i cerddoriaeth Cymraeg. So, oh. yn bob amser yn hoffi cefnogi. Da ia, da ia, da ia. Mae ma, ma Cymraeg yn rhan o fywyd

Uh, Ria. Uh, siw fod ban ffefn fi ar y foment yw Kim Hon sy'n chwarae mae hyn o. Nhw'n fan dithau newydd o awdal Canarfon, so mae'n tyn bach o fel uh, oh. lot o hwyl yn y music a oh. yeah, just beat da, so yeah. Oh, okay, da iawn, da iawn. A Dewi? Wel, Geraint Jarman ydyn hoff artist Gymraeg i, so. A dar y funud, hoff band Gymraeg ydy Peace Melwyn.